Heval û merheba, nuha ez li Yûnanîstan im di navbera bajarê Kavala û Drama li cihêkî lêkolînê me, cihêkî arkeolojîk û kevnar im, li Filîpî me. Filîpî ji aliyê UNESCO a ku mîrata cîhanê hemûkî diparêze,

Belav bike ji bo olê nuh belav bike yekem car mesîhî li vir bi cih dibe. Yanî di qit'a yuna çikê de Ewropa hemikî de yekem car mesîhî bûn û em bêjin ê mesîhî gi lê dijên ew bajar Fîlîpî ye. Ji ber vê gelkî balkêş û dewlemend e. Kerem kin em pevre lê bigerin hebek behsa vir bikin û pevre jî dûr derbasî muzexana wê bibin çend dîmenê Ji wir jî pev re par bikin, ser biaqilfin û em hevdu bînin. Dem baş. Belê, kerem bikin pev re em dest bi dîrok û paşeroja vî bajarî û çîrokê li hundirê vî bajarî de veşartî bikin. Ez dixwazim ji navê vê heremê, ji navê vî bajarî dest pê bikim. Filîpî. Carê yekemîn ji terafê kolonîstên gişt ta şozê hatine vê derê berî Hezretî Îsa sê hezar û şeş sidî de, sê hezar û pêncî û niha wan dore de hatiye avakirin. Lê dema ewil ke ev bajar ava dibe ji ber ku çem û kaniyê li derdora wê bi zimanê Yûnanî ku ji van çema re dibêjin Krenides navê vî bajarî jî bi wê maneya ki bê çem an jî kaniyê Jê dibêjin Krenides, lê ev nav demek dû dirêj li ser vî bajarî namîne. Hûn ê bên çima? Ji ber ku hukimdarê serdestê Makedonya Filîpê Duyemîn piştî şeş sala hemabêjin digire ser vî bajarî û vir dixe dest. Wexta vir digire dest dixwaze navê bajar jî biguhere û diguhere jî navê xwe li vî bajarî dike. Dibe bajarê Filîp. Ji ber wî hawî Krenides piştî şeş sala Bi navê Filîpî tê bankirin û tê naskirin di dîrokê de jî cihê xwe bi wî rengî distîne. Ev bajar di du hezar û şazdan de ji aliyê UNESCO mîna mîrata divê bê parastin a cîhanê tê parastin lê belê bawer bikin ne ji dewlemendiyek mezin a arkeolojiyê an jî bajarek gelkî binavûdeng e ez karim qiyas bikim ûn şanoya amfiyê jê derxin bajarek mîna darê ye ez karim wisa bêjim lê belê di hundirê meselê de tiştek din heye ji ber ku Fîlîpî bajarê yekemîn e ku li Ewropa ku mesîhantî, mesîhîtî, lê dest pê kire yan xirîstyanî em bêjin lê dest pê kire ji ber vîha wî UNESCO ev derxistiye bin parastina xwe lê belê belê ku ez vê dema Mesîhîtiyê pişkî vekim, ez dixwazim çîrok nîtin bi were par bikim ser vî bajarî. Herdem hûn zanin ez dibêjim, dema ku me re çûçîkî divê me re zikakê duda xwe, kûçekê an kolankê an mihelkê duda xwe berde jêr, tê keve nav damarê bajêr ku me re bi rastî ew cihê germ çûn fehm bikin û tişna jê fêr bibin û tişna bidin wir wir tişna bistînin. Ji ber wî hawî ez dixwazim çîrok nîveşartî di vir de bi were hevpar bikim. Ez ê behsa kê bikim ji were? Ez ê we bibim berî Hezetî Îsa çil û çar a. Ez ê ji were behsa împeratorê Romayî yekî ji wan ê herî bi nav û deng Jûl Sezar bikim û kuştina wî yê bi destê Brûtus û Kasîus. Ez bawer dikim gelek mirovên gi di ser dîrokê nexwendibin jî wê Brûtus nas bikin ji ber ku ew lîstika şanoya mezin a Shakespeare de wexta Jûl Sezar tê kuştin li vedigere Û ji hevalê xwe yê yekî hevalê wî herî nêzîk Brutuse jê dibêje Ma tu jî Brutus bi dirgî dibêjin ya sende mi Brutus dibê ma tu jî Brutus em bi rastî em nizanin bi rastî bi rastî Jûl Sezar ev tişt gotiye an na lê rastîk di dîrokê de heye ji aliyê Cassius û Brutus ve Jûl Sezar hatiye kuştin. Gelo Jûl Sezar çima hate kuştin? Mîna û zanin, Jûl Sezar karakterekî gelî taybet e, gelek taybet e di dîroka Roma de. Di kûjan demê de piştî şêstî yanî berî Hezretî Îsa bi şêstî vir ve dibe komutanek herî bi nav û deng û karîzmatîk. Ji ber çi? Ji ber ku cara yekemîn ê gi Bahra Manşê derbas kiriye, ev camêre cara yekemîn ê gi aliyê eş werbêjim, Îro ro Belçika û Fransa Galya Bölgesi em dibêjin ê xistiye bin dest ev e. Ê ge care yekemîn çemê Renê derbas kiriye dîsa ev camêre ji ber vîha wî stêrka wî zû dibiriqe zû xwe pêş dide û ji ber vê çika wî bilind jî karîzma wî bilind jî bi senatoya Roma hêdî hêdî ditirsege ev zilam were Hem demokrasiya wan dagirker bike û hem dest deyne ser. Ji ber wî hawî gazî wî dikin dibê. Bela were Romayê ku wexta hat Romayê em karin hêzên wî giştika jê qut bikin. Ji ber çi? Ji ber ku kujan komutanê generalê Roma hebe bera hebe kesek bi artêşa xwe û bi çekê xwe ya bi silehê xwe nikare bikeve paytextê bajarê Roma. Û gazî wî dikin Jûl Sezar meselê fêm dike, zane ku lîstikek di bin vê de heye. Berî Îsa bi çil û niha de bi lejyona xwe yî sêzdehemîn derbasî di meşealiyê Roma de û di vir de tiştek bi dîrokî navek bi dîrokî tê hevparkirin. Çi ye ew jî derbaskirina Rubîkon. Derbaskirina Rubîkon ew Rubîkon bi xwe jî ji xwe ê gehpkî dîrok Çend rûpelê dîrokê li hev qelibandibin wê zanibin Rubîkon çemek li ber Roma ye, li ber paytextê ye. Ê ku ku were Roma kûjan general û komutan be mecbûr e ku artêşa xwe li pişta vî çemî bihêle. Çekê xwe li pişta vî çemî bihêle, dest bi vala, mîna şexsek sivîl derbasî Roma bibe ku tesîr û hukma eskerî, siya eskerî negire ser demokrasiya wanî. Gelek dengî. Ji ber wîha wî dema ku Jûl Sezar bi lejona xwe yê sêzdemîn Robîkon derbas dike, dikeve rêyek gi vegera wê tune be. Ji ber wîha wî îro rojî di siyaseta navnetewî de dema dewletek an mekanîzmek, Têkeve rêkê gi nema kare jê vegerê jêr dibêjin Rubîkonu geçmek yanî Rubîkon hate derbaskirin ji ber vî hawî ji vir pê ve hûn nikarin paş ve vegerin. Jûr sê car jî piştî ku Rubîkon derbas dike nema vedigere, derbasî Roma dibe seretwela dike û dest datîne ser û xwe mîna dîktatorê daîmî, bi latînî jêr dibêjin dictator perputo. xwe îlan dike û bi vî navê jî perê xwe li darbexanê darb dike. Wexta mîna împaratorkê xwe îlan dike, di demek kin de jî awirên nerazîbûn li ser wî roj bi rov zêde dibin. Ev elîtîstê Roma an jî em bêjin dewlemend û serdestê Roma êgil împarator Jûl Sezar nikare wan ji xwe lê rake. Gelkî rehesiz dibin, gelkî pê bi wan nexweş tê ji ber ku Sicûr Sezar otorîtek gelkî tûj datîne rûtê û polîtîka wî piçkî popîlîst e, reformê wî negorî dilê her kesî ne, ji alîkî ve stûyê xwe li ber wî ditewînin lê ji aliyekî din jî pir bi hêrs dibin, difikirin bê çawa karin wî bikujin çawa karin jê xelas bibin, ev jî bi xwe re gotinek din a dîrokî tîne. Ides of March derbas dibe di latînî de yanî pazdeh meha Adarê rojek taybet e dîrokê de, dibêjin ku wê rojê tiştek pîroz bûye. Ew jî çîroka wê kîşmere dibêje. Nivîskarê Yûnanî Plutark, ew jî wexta Sezar di riya şanoya Pompey de li rastî kahînekî tê, li rastî feelvanekî tê. Ev ca mêrjêr dibêje Sezar divê tu li pazdêyê Adarê miqate be. Sezar jî pê dike ne divê îro pazdêyê Adarê ye, lê kahîn lê dizîvire û dibêje rast e îro pazdêyê Adarê ye lê hê xilas nebûye. Û zaten wê rojê Sezar tê kuştin. Dema Sezar tê kuştin her tişt çareser nabe. Wexta tê kuştin textek li wir vala dimîne û ji bo vî textî jî gelek camêr hene ku heq li ser îdia dikin dibê ê me ye, heqê me ye em ê serûnên. Ji ber vî hawî şerek mezin di nava Roma de dest pê dike. Ev şer di navbera. Kê de derbas dibe, meşhûr Octavian ya da Octavius, ki dûre navê wî dibe Augustus, vî navî li xwe dike, û Marcus Antonius e. Ev her du camêr li hemberî Brutus û Cassius şerek mezin li dar dixin. Ev mesele jî ji xwe vê herbê û vê mucadela Roma bi bajarê me bigire de ji ber ku ev şerê navbera Brutus û Cassius û Octavius û Marcus Antonius li Philippi pêk tê. Li vê derê Brutus û Cassius têk vediçin, Marcus Antonius û Octavius kî dûvre mîna gim got navî dibe Augustus, Brutus û Cassius têk vedibin û di Roma de demek nuh dest pê dike. Lê belê ev dema nuh jî Ne gilkî û lobşekur û loqime, piştî ku Brutus û Cassius têk vediçin, vên demê jî Octavius û Marcus Antonius, yanî Augustus û Marcus Antonius, dibê olay yek ji me divê bibe. Kral kamê çi bikin, Octavius, piçkî hêzê wî bêtir e, diçe ser text rûdine. Marcus Antonius çi dike, camêr mixabin belê xwe dide. Misrê hêviya ji Misrê dike, ji kê dike? Ji wê banûya, ji wê kraliçeya ku li ser zimane bûye peleseng û herdem behsa wê tê kirin, Kleopatra. Di xeyalek wisa de ku guhere ba Kleopatra, Kleopatra alîkarî û bingeha Misrê giştikî bide vî camêrî, ew karê bigire ser Roma û textê xwe bistîne dest û bibe împeratorê serdestê herî mezin û yekemîn ê Roma. Lê belê ne Klopatra û ne alîkariya Misrê Markus Antonius ji qedera wî yî mirinê xilas nake. Têk vediçin û Octavius zora wî dibe. Piştî ku ev têk vediçin ji xwe meşhûr e ev sahnek jî di gelek cîhan de hatiye mîna wena hatiye çêkirin, mîna heykela, mîna statuya hatiye çêkirin. Klopatra jî margî digre bi mar xwe dikuje, mar bi xwe vedide. Dê hêlek mar pê vete û jiyana xwe ji dest dide. Rûpelek tê girtin, ez jê dibêjin artêş an şoreşa sivîl an herba sivîl di navbera Roma de di wir de diqede. Demek nuh dest pê dike. Roma ji nuha pê ne senatoye. Divê Destê dîktatorkî ve rê ve biçe û ev dîktatorê mezin yekemîn dibe Agustus be. Agustus yanî Octavius em bêjin û şerê wî wulqa dirêj û mezin gikir li himberê dîktatoryekî bû û sîstema dîktatortîş ortê rake. Lê belê wîya wisa xuya ye ku serdestî nexweşîk mezin e. Êk serdest dibe nexweşîya hukimdariyê pê dikeve û nikare ji dest berde. Ev hatiye serê Marcus Antonius û Octaviusî, ji ber wî havê Octavius navê xwe dike Augustus û bi hikmek û bi hêzek mezin împaratoriyek gelkî mezin ava dike û carek din jî li senato venagere Roma bi destê împaratorî ve împaratora ve tê rêveberkirin. Bi kinasî me çîroka Fîlîpî, Tekîliya Fîlîpî û Birutus yan Brutus Meşwere Hebkî got, Bi rastî jî li her bajarê de çîrokê wisa enteresan hûn karin peyda bikin û karin bivînin gi dinya rûpela rûpelê dîrokê de mana an di nav hevokên rûpelê de hatine ji bîr kirin. Ev jî yek ji wa bû. Em zanibin ku ev herba mezin li vir dest pê kiriye û dîktatoriya bêdawî li Roma dîsa li vî bajarî dest pê kiriye. A duwemîn çi ye? A duwemîn piştî vî şerî bi nod salî pêk tê. Kî derdikeve hemberî me karakterek herî meşhûr a yê vî bajarî Azîz Pavlûs em em bi zimanê suryakîn suryanîkî yên bêjin ku derbasî kurdî jî bûye Mar Pavlûs di donema wî rewşa wî navê wî vî bajarî îja tê gotin ev camêr fîgurek enteresan e Pavlûs berî gi bive mesîhî berî gi bi xirîstiyanî ve hevdû nas bike navê wî Saul e û camêrek fanatîke li ku derê mesîhî ya bibîne wan dikuje, wan dixwaze vegerîne, piranî jî wan dikuje yanî wan dawetî vegerandinê nake, destî wî bi xwîn e me re bi kinasîkarê bêje û ev camêr di şûmîn ji bo şerek dîsa wisa gihere hinek mesîhî bikuje berê xwe de Dîmeşqê anem bêjin Şamê li wir di rê de Hezretî Îsa xwe rê vî camêrî dew çavê wî kor dike Piştî ku kor dibe sê roja nikare tişkî bine dawiya sê roja çavê wî vedibin û vê mîna mucize kê dibîne û qebûl dike dibê ev mesajeke ji min re, ev rêyeke ji min e, şewqeke ji min e, divê ez olê xwe biguherim bibim mesîhî, dibe mesîhî, riya Hezretî Îsa qebûl dike û navê xwe jî bi navê Pawlûs diguhere, navê wî ji nava pêve dibe Pawlûs. Ev ji amêr bi estê xwe ji herema Kîlîkya ye, yanî ji başûrê Anatoliayê ji Tarsusê ye û dest bi riya xwe dike û çawa fanatîkek gelkî dijwar bû berî ku bibe mesîhî û mesîhî dikuştin, niha jî piştî bû mesîhî bi wî bi wê fanatîzmê, bi wê awayîşî riya xwe dome, xwe kêm nake, dewamî di rê de ye, mîsyonertiya xwe dike û dinyayê, alemê dawetî mesîhantiyê dike. Riya rêça wî ewil diçe aliyê Qibrisê de. Girava Qibrisê ji wir vevedgere Qudsê ji wir dîsa diçe Tarsusê. Hinek dibin Tarsusê hinek dibêjin Troya xewnekê dibîne. Di xewnê de hin camêr ji Makedonya bawî dikin di vê avê derbas ke were vî alî me xilas ke pirsgirêkê me gele ne, gelek in em te divên. Divê tu were û alîkariya me bike. Ev gotin jî yekemîn di ahîta nû de di mizgînê de an jî em bêjin Încîlê de derbas dibe ji dibêjin karê elçiya em bêjin karê qasida em bêjin Pavlus û çûna wî Makedonya bi vî hawî tê gotin dibê Hezretî Îsa xwe rî daye gotiye li Asya karê te pir nemaye Pavlus Divê tu here Makedonya û navê Xwedê û dawetiya Xwedê ji qewmê wir re bişîne. Pawlûs vê piştî vê xewnê bawer dike ku divê here Makedonya bi rêkê ew hevalê xwe ji xwe rêkê dibînin behrê derbas dikin Derya Egeyê û xwe li Makedonya dibînin. Îro ez dibêjim Makedonya û mîna eyalet hîn jî navê Makedonya derbas dibe. Ciyê li Filîpî lê ye lê belê îro di axa Yûnanîstan de ye dewletek. Din e li wê demê de wek Makedonya dihat naskirin. Wexta diçin wir nêzîkî wê derê li ser çemekî pîrekekê rastên û sohbetekê bi wan dikin û hûn nexweşa rehet dikin navê vê pîrekê Lîdya ye. Lîdya şexsa yekemîn e ku li Ewropa mesîhîtî qebûl kiriye û derbasî olê mesîhî bûye. Ji ber wî havî hawî navê vê pîrekê jî cîkî taybet digire. Di dîroka mesîhantiyê ku li Ewropa dest pê kiriye. Ev ca mêr diçin mala vê pîrekê, nan dide wa, xwarinê dide wa, ser mêrê xwe dişon, kincê xwe diguherin, malbat heme çik îmanê wa tîne û destpêk ji wir em karin bêjin, agir em karin bêjin ji wir dest pê dike, ji wir pê dikeve. Ev ca mêr piştî gitên bajêr jî keçikek xulam e, dibêjin kole an jî em bêjin felah e, Dibêjin bawer dikin ku cin yan şeytan ketiye ruhê wê û Ezîz Pawlûs û hevalê xwe vê pîrekê xilas dikin. Lê belê hinek jî miletê hemwelatiyê wir ji vê nerazî dibin wan gilî yî dadgehê dikin, wan dadgeh dikin di wir de dibêje, Ev zilamana, ev şexsana hatine ku milet rakirine ser piya şeytan di nava we de yê jî divê em wan têra wan bi dara li wan xin, cilê wan ji wan bikin, biqetînin di nava sûkê de, dûvre wan tê xin zindanê. Û roj tê serê wan, têra wan lêdana wan wan dikin bi dara, cilê wan kincê wan diqetînin, ji sûkê derin wan dixin zindanê. Wê şeva ku dikevine zindanê tiştek enteresan pê tê, ji ber ku Pavlus û Sîlas wexta Hepsê de ne heta sibehî nah sekinin, îlahîya dixwînin, duaya dixwînin, bawer dikin Xwedayê wan an Hezretî Îsa wê wan xilas bike û bi tiştek mucizewî wê êvarê erdhejek, zelzelek mezin li wî bajarî tê pêk tê û dîwarê zindanê hemû çik xira dibin. Di zelzelê de berderîgê an jembêjin parezgehê an jî gardiyanê, Vê zindanê di xew de ye, şiyar dibe a ho ne dîwar maye ne tiştek, ditirse. Ditirse divê nuha girtî giş bazene gelo wê ê dadgehê çi bikin e, ji min wê in bikujin. Ezîz Pawlûs vê hês dike, ji hundir gazî vî dike. Divê netirse bi hekekê gardiyan ez û hevalê min ê girtî hemiçik em di zindanê de ne, em te naxin rewşek. Ne baş, rewşe xirab. Gardiyan pir têsîr lê dibe, radije wan dibe mala xwe, xwarinê diwa û ezra xweş wan dixwaze. Ew û pîreka wî wê şevê dibin Mesîhî. Roja din jî ev camêr diçe rewşê ji ê dadgehê re dibêje. Ê dadgeh Ê dadgeh de dibêje vî camêrî bi şiklek diziya ma derî veke ber herê belayê xuya ye serê me ma Divê biçe. Wexta gardiyan an parêzgeh tê ji wa re dibêje, Pawlus qebûl nake. Divê çawa li ber çavê her kesî em anîn xistin vê zindanê, divê li ber çavê her kesî masûmiyeta me bê îlankirin û em bên berdan. Ji ber ku ez hemwelatiyê Roma me. Di vir de tiştek enteresan heye. Bûna Hemwelatiyê Roma tiştek pîroz û mezin dihat qebûlkirin. Ji ber ku Roma li sê çar parçeyê dinyeyê belav bûye û sînorê wê bêdawî bûn, her kesî dixwest bive Hemwelatiyê Roma ku gelek heq û hiqûqê wan de hem ji hinek bacê azad bin, bacê gelekî nedin û hem jî dibin parêzgeha Emparator dibin ku bêtir bên parastin. Yanî ev nexweşî hîn jî dome û zanin kengî mereş cikê diçe cike mere dixwaze vê hemwelatiyê wir nasnama wir bişin bistîne pesaporta wir bistîne xwe di bin alekê û di bin qewmekî de veşêre a bike parastin. Ev nexweşî sêvîdar in piştî ku her qewm bo qewmê xwe û azadiya xwe û serxwebûna xwe dest girt û ew heqê wan kare hebe ku bibin hemwelatiyê cîhanê hemûçkî ne tenê alekê û ê sînorekî. Di vir de em parantezê bigirin û dema ge ev camêr dibêjin em hemwelatiyê Roma ne ê dadgehê pir ditirsin ew bi xwe tên zindanê. Ez ra xwe dixwazin divê me nizanîbû ûn hemwelatiyê Roma ne ji ber wîha wî hebekê hişk em ser we de hatin. Pawlos dibêje xem tune em wi efû dikin û ji wir derdikeve diçe. Piştî vê bûyerê, Hem cî gi Pawlus tê de razeye zindana wî, hem cî gi wî û Lîdya hevdû dîtiye, hem cî hê gi bi şev lê mane. Ev hemû çi bi olî tên qebûlkirin û dibe wek rêyek hecê ji bo Mesîhiyan. Dêrê ewil wê çaxê çêdibin. Yanî ez karim bêjim di axa Ewropa de dêra yekemîn li vê Filîpî, Hatiye avakirin zaten bazîlîka jî heye ji ber ku destê Osmanliyê ji gelkî demek dirêj de maye jê digotin Dîrêkler ya da Dîrêklê Alan. Ev eynî tişt li wêran şerê jî heye li bajarokê Rihayê. Ji wir jî cihê ku bazîlîka hinek stûnê wê mane cihê dîreka, cihê stûna jêr tê gotin. Ev der dibe îja cîyk taybet û gelkî mezin ji dîroka xirîstiyanî be. Û eger ez tomar bikim dost û hevalên delal, bajarek nexra ve divê mere were ka bi şanogeya xwe, bi agoraya xwe, bi bazîlîkê xwe, bi her tiştê xwe cîkê arkeolojîk bi taybete ku mere were bibîne xweş e. Di ber de jî tiştê ge herî bêtir kêfa min jêr hat muzexana vire. Li her lêkolînê ez bawer im divê wek vî cihî muzexanek hebe ku piştî ku hûn cîgî geriyan tiştê ku yekemser ji vir hatine derxistin, Di vîtrîn ve ûn herib bibînin, pirtûkê wê bikirin, du xwendinê zêde li ser bikin û karibin weneyê heremê xwe şikandî di mejê xwe de bigirin. Ji ber wî ji ber wî hewî ez bawer im di hal Anatolya hal derve Anatolya li her derê cîhanê divê mere tiştê wisa bike li ber lêkolîna muzexaneyê biçûk bike ku ê gilê geriyan baştir karibin heremê fêm bikin Tişkî bidinê û tişkî jê bistînin. Belê em pevre li bî bajarê de ral geriyan. Bawer dikim hêja bû. Piskî westiyam lê belê lê hêja bû. Ji ber ku me pevre agora, ji ber bêjim ciyê şanoyê û bazîlîkayê wê dêrê wê muzexana wê me dît. Ez hevî darim we jî eciban dibe riya we bandara ke dema xizir bibînin heta cîkî din û demek din û Mijanî kêf xweş em hevdu bînin xetê we.